Eki le ve ma nyi ne stɔ tɔ. Eyi le ve. Nya nye me se ɖe kpe gɔme o. Mi kɔ ame ɖe mi la na nyi. Kaka wo ŋutɔ la nɔ no be fike ye ɖo ya evɔ ya. Ye kpɔ ebe su vɔ. Fike ye ɖo ya evɔ. Bɔa ez gbe ɖeka ɖe kpɔ la. Ema ɖe zra ɖo. Vɔ leke amewo le wɔ, leke leke amewo le wɔ, leke wole wɔ. Eh, wòla kpɔ ame ɖe wòla ŋutɔ wòla kpɔ kaka ko wòla be ame ya kpɔ nu ɖa trɔ kpɔ nu la ŋke ŋke ŋke kpɔtɔ. Mi kɔ ame mi la nɔ kplɔ va dɔ ɖe mɔ dzi. Ŋke yo, leke amewo le wɔ ɖo, leke wole wɔ ɖo. Ne va gblɔe na mía tsɛ.

Wakɔ agbazi bloplo ya. Ɛ eh, ami ɖe la so ɖiki. Ao. To nye gba nyra wulo.
Nye mnye. Mbena ɖe.
Kemi ɖe kpɔkpɔ ta nɔ nya susu kemi va na mo. Ni sɔ nya kenti ami ɖe gblɔ aɖe. Boɖo ɖe li vu kenkenka egodoƒe ɖe le ma. Nye tsɔ mi sɔ wɛ la. Ega mo le kpɔ.
Oo, tsɔ ma wɛ.
Mtsa ma wɛ. Ta mi fun kpa mo le yiwo le kpɔ nyuetɔ ale tia kpa via tsama ti. Ma wɛ kpoe. Efium, efium, maɖoe me. Dze ŋgɔ nua nyi sɔ. Awo va ɖe tutu gba dzi la bu akpe no. Akpe kaka, akpe. Be na ɖe, ne wo nke xɔxɔxɔ fiti wɔna mɔa ɖe. Mi wɔ la va zum le fie kaka, la zuzuo keke na. Enye mi ashawo lo, enye mi leke lo, enye mi da la ɖu lo, nye tu xɔ fiti na yo lo. Mawu ni yira o. Ŋdeti bi ni hɔlɔ.
Awo akpe.
Akpe, akpe, akpe, ao yayra mo ni yirɔ lo, mo ni yirɔ si gbɔntɔ ŋkɔ ni akpe kaka. Dasi nyawa, mi le gbɔnya ŋtɔtɔ alo. Vɔ nya kea, maga to me, maga ɖi kuku nɔ, okpɔ le ti ame aɖe. Nke do be next tɔ la wɔ ɖo ɖe nam, nye nya be la va da ɖo mɔ di o, e nye nya be ma kplɔ mi nɔ ƒe o, be maga ɖi kuku nɔ be na ɖe, ele ti ame tɔ aɖe, Ne vɔ ŋtɔ wò nyɔ tɔ djisi nyɔ wò kpɔ leke be le ɖo la gba va ela va do ŋ kpɛ la gba kpi ni ti yeli ti ya o ela ti ɖo ɖe akpo yi o o ne mi yi mi ya di ela ti ɖo ɖe ela ti ɖo ɖe kpo ma tsu kiki nɔ nyi tɔ mle xle lo mle ŋlɔ ɖe ka ye me ma tsu o ɔ se li ɛ o aya wa mi ni li ti ya mi ni o mle xle keke ne li ti ya mi ni ma tsu nɔ se ya.

Ŋusu.
Wokpɔ ŋu kemɛ wa wa.
Ebi miatɔ miakpɔ ke dzo mia mia zi ɖe dzi.
Ikpɔe ɖe la.
Ŋutɔ nɔ be nuya la nanɔ akpɔ sugbogbowo ɖa. Wova tsã wa me. Wotsã wɔe. Nyɔnua magba zu ne be xɔ fiti ko. Hm, vɔ eyi ake ma kpɔa. Ne tsɔ la doe na kpoe. Ma yi asua hoe kpoe.

Idzinye lɔlɔ̃nye nye lɔva ee esrɔ̃a woyɔnɛ bena eyra eyra yayra mabena ewoe nɔ nye be ewoe tɔ nye be sisi xɔ nye be nyi fɔa ewu ɖe kpekpe na ame nɔvi ame ŋutɔ be yayra eye yayra.

Mamenu kekeŋtɔ wɔ le aƒe mexɔ fititu me. Ele nenema hã egblẽ ŋu le xɔ me kekeŋ. Mexɔ fetitu. Me, megatu xɔ feti kpɔ fia nye magblẽ wòa. Enye dzi wɔme ene ya. Dzi wɔme ene.
Dzi wɔme ene.
Míagblɔ tso ƒe wetri ame enea mea, yenye gakpɔtɔe mexɔ ɖe dzi kakana Dzimu ya. Kaka dzimu nyi ya wu nyi dza si kia me.
Evelia nyi bena ne yi kɔme fia egbã ƒoƒuiwo le efe sia ŋuti na Gaza hã egblẽ Gaza na. Nyemenya ne yi wòle te fu na anyigba ɖana ɖunɔ eɖe emia. Kalo ya mi. Kplɔ le mɔt eye.

Gake dzɔgbevɔ̃e dze be dzi wɔm mele yi ke va yi megaxe xɔfetsu kpɔ oa? Yi koe ɖe. Elɔ, elɔ Maria hã. Elɔ. Baba, mebuna mɔ. Tsu.
Mebuna mekui ɖeka o.
Fifia va srɔ̃ gbenɔnɔ ya. Me, wo, wova yɔ le xɔ me va srɔ̃ fifia. Fifia ne va srɔ̃ agbenɔnɔ ya. Tso elɔ. Leka ko ne le le gbɔnye ya. Elɔ.

Ewɔ ŋku nɛ ŋutɔ. Ewɔ ŋku nɔ. Wole nye veve be nyi bɔa ɖe ewɔ ŋku nɔ ŋutɔ. Wopli ame nɛ. Enɔ ŋdo na gali gbɔ nye, do gali gbɔ nye wopli ame nɛ be yeatsɔ na mamae. Eviɛ wotɔ ŋgba sɔ nɛ ke wo ele ŋku kɔ le ŋku ga. Ao ɖe. Ŋ.
Hello. Ne me yɔ gotɔ, ne me yɔ tɔ ne ma ba le ke tɔ na. Hello. Gbe be ɖe egli ma tom wole nyateƒea? Tso kpɔmu ɖem wole nakonaku abe asẽ dzi nene. Be ɖe edo gaxɔ nɔ wasia?
Babe mi sɔ ko yo va gbɔ yo sɔ. Ni me nya gbogbo ɖe ke tsi mas ba edo gaxɔ nɔ wasia.

Egblẽ ŋutɔ. Mi ame kpokpui yɔ mi gblẽna ŋutɔ. Mi azizavi yɔ mi gblẽna ŋutɔ. Eno.
Agbee ne dzo va le dzi ema. Ke nya me ta mo bu le fima ke be ɖe ele fia suku yi edɔ sɔm ewɔ ma leke ewɔ ma leke etsɔ ma va nɔ kpasa me ɖe na kpɔ dzi nya yi ya wɔ me le hello. Mase ŋu. Ame ɖe va tɔ na nye tsɔ bɔ akpɔ ŋutsuvi ƒoɖiƒoɖi ɖe nɔ dodo.

Srɔ̃dɔ de suku, srɔ̃dɔ de suku. Yi ya wo me va la. Alo. O, me ao, me da gble ɖe fia wa gble o. Me nyi kpɔkɔ ɖe fia wa be gbɔ o. Ao nye me ŋuƒoƒo ʋe sugbɔ o. Akpe ko ma da ɖo gbã be te dze agbagba, te dze agbagba. Nɔ anyi, nɔ anyi nyuie ɖe, nɔ anyi nyuie ɖe. Ete dze agbagba. Wo ka ƒomɔ le fima. Ɔ ne gbe lo, ne ma ga ha ƒlea, ne gbe nɔ anyi ɖe dzi wa gba. Akpe no be te dze agba, agbe nɔnɔ yɔ zã titi le ho ŋdi ya me ƒo ga wo ha ɖe ke wa. Agbe nɔnɔ yɔ zã. Kpoŋkpo me la, ede mo to alo ede mo to game gbɔna eŋukɔ ga yi dzi anɔ xɔ ɖe ametɔ dzi ma meli meli fia le fia ɖe na alo dogbe ɖa ta ya ɖe manɔ agbe ne meku ha ɖe Na dzi pompi naƒlɔ ya ɖe mí dome ne magbɔ agbe, ne manɔ gbɔ o, ne menyo anyi ne mewɔ ɖoɖo ku na woƒe fukɔɖia dzi agbemenye la dzi o. Akpe nu, ewɔe wɔ dɔ. Aa, Aƒenɔ nye, maxe fla zi ɖeka. Eva do dzi nu ame ne le ye si. Ene. Hmm.

Aƒenɔ ko hama gblɔ mɛ ne ga nɔ. Nɔ be.
Eti bubu gbɔ mɛ. Eti bubu gbɔ. Eti bubu gbɔ alɔ. Aƒenɔ. Ewe na me ɖe ga ya tia na akpa ve.

Tso lolo tso na yi ɖa ma no no no ma kpɔ ŋu. Wo ya je tugba ɖeka kpɔ ŋu me la. Ame ɖe na kpɔ fia be ma wo dɔ la ke ya. A kpɔ o. Me bi to to ne.
Eh, yo ko a je ji ŋutsu yi. Me bi ko ni ɖe ko na o ne. Me je ti me kpɔ na ko le de ja zame zame. Wo vi nye ya le ka. Oh, vlo.
Yi mɔ wò vlo fia. Eyo wò hã da ge ɖe kɔfɛtua dzi ama bli ne ŋkabɔ. Ame ŋlɔ be mega vi dzi. Nyawa. Ebɔ yi fia le nya bɔe. Ŋu yi naga. Mene me nya ye ma.
Vɔ ɖe enya yi ke dzɔa. Nya ɖe me va zi geɖea. Medzi na ma ke ɖe ŋu alo ma kpɔ. Ne mekpɔ nenema ne mekpɔ mɛ edzɔna dzi ne ma le gbegbe. Gbãwó wodzrɔ na dzi ɖe xoxoxoxo yɛ yi gome kpɔ zi gbãtɔ egbe nye ma. Me be, Ao Mawu wɔna ŋu loo. Mawu wɔ dzagbagbaɔame ɖewo ko wole nɔnɔme ɖewo ŋu. Ne èkpɔ wo kɔa, ànɔ wo kpɔ kaka ɖeko nàge dze eƒe me. Ŋu wodzrɔ na dzi ne ma gbã. Ŋu wodzrɔ na dzi ne ma gbã. Akpe. Ne nye be nye ŋutɔ manɔ ya ɖe susu fia be, Mado nanɔ gbɔnyea? Wòadze edzi ne ma, avivi ne mu ŋutɔ. Nadzro.
Ɖewo nye teƒe tom wòle. Ɛ susu yi ɖe me le fiefie ko nye be maɖe o, nanɔ gbɔnye. Ɛ nya ɖe me yi dɔ me kaka gbɔ ko manɔ kpɔ. Evɔ. Aɖe foto yi me nya. Maɖe o na nye srɔ̃ nye la.

Eemm ega ma ma me woxe ge ne na ha nya me ko woxe gea ke ma aka kana no na horashi eya ka ko ne ki zirka
ko ma me me me ki mo to alfa ka ya to ya ko to alfa de alfa to la yi vɔ atɔ gake ame ya koe na kpɔgblẽ zi ɖeka wòkukui yi yɔ ɖe gbe le mesusɔ wo me memle gbe ma va na ata xɔ ma ga ya be mo ne ze vɔ fi na me na kpɔfia tɔ ga ko mo ne ze ga ya mo nɔ na ga mele ko mo ne ga ga mo ne za fi

Alo! Pa! Ai, ɖevia na meɖi vo. Do ye mi gblẽ. Fi ka megakpɔ ge la ɖo ŋu aɖe aɖo. Ga me lé asi be ɖe ne meva xe fea kɔa, matsɔe to festado maxɔ nuɖo le amewo si fi ma. O!
Papa.
Vivi lé ko adzo gbɔ yi wa. Ega ɖɔli ŋu vɔ. Nɔ anyi. Tso. Ah, ŋkpekpe yɔ ko do me va le fia. Kɔsi dzi ŋutsu yi me alo. Awo, ba, ŋdza ƒle mu le. Na ƒle mu le, na ƒle mu le. Ado bula ko ya ba de. Ma do mu awa dzi dzi ba kɔ. kpɔkpɔkpɔkpɔkpɔ ŋu nèdo ɖa. Anɔ nye anɔ mi tome ke ɖe yame. Eƒe awusa nyɔnua ke le nye mi kɔ na dia ke e e. e, e. Ma awusa ekɔ le do na ŋue. Ŋkuvi koe zena ne o. Nyɔnue. Ŋkuvi koe zena ne. Edui ble ya keke afɔ gome. Ne me ya si ye nye ŋu wɔla asi hame le zege ni o. Nyɔnue ma. Mina mekafu na ŋusẽ wo be woawo koe dona nu ɖe ame tɔ dzi. Ŋutsuwo hã ʋli yɔ keke afɔ gɔme. Kpɔ nu edoa. Kpɔ nu yi nèdoa. Ye gadodo ge dzea, anɔ ŋkume kpɔ nu anɔ yi. Anɔ ŋkume kpɔ nu. Kaka be ɖo eh, nava eh, eh, nye yɔ me la. Meye me nui madoa? Nuye nègblẽ, wowɔe nègblẽ gaze nègblẽ fesre e ahuhɔ̃e vivi mo kple mo ne fo mo le anyigba. Nuyiwo katã nègblẽ aƒea me, wobu ga ne via me xe. Vavã menye gblẽe o. Kaka megado agba naɖe dzi. Meɖu gbe be, Fia mele fia, ga ɖeke mele kotoku me nam o. Ƒãe dzi kotoku blaeve ne maɖo ŋu maya kpɔ mɔ. Do kotoku blaeve ne ne makɔ yi aƒe me. Woƒe geɖe to mlɔ asi me.
Tamatsi dua ma.

Ayi eza me ne wova ga wuiɖeka alo wòdza gbɔ ne edzua eyi fofoa me gatõ keŋ gba va gbɔ. Eke gba vem kaka yem be magblɔ na wòe nyi be wòkpɔ nyisɔ ko va. Esɔ ɖeka dze ɖe sɔ kaka ɖeka ye kaka wòva ɖo zi ɖeka ele to nɔ zi ɖeka be ama be eyi sɔ sɔ le fia zi ɖeka be be aʒa vinye. Eblo ye ŋutɔ tɔe ye gbɔ Yesu viwo ava na. Na mi wa djo vɔ ame ke la ti zo ti le eh si ti tɔ le. Ashawo ba shawo o le sigbe fofo nye nene le ke nya e le e nu nyo na ŋkui ɖe ke ɔ ye ŋbe ma kple no le te ɖe ti nye e ye fia no ya ƒe me fia ma kpɔ lo ne djoa enu la ke ke ŋgba va kpɔ. Hum nyɔnuvia no zã gbe nenea.

Emesia ya te ye dzi fa gake enya ɖe gblɔm. Ɖe gbɔgblɔm be yayra menɔna teƒe ɖeka. Oh, kui ɖeka ŋutɔ, kui ɖeka. Ye be gbinu menɔna teƒe ɖeka. Nu kpɔe sua be xɔmɔnu alaba kpɔe le abe xɔmɔnu kpɔe. Oh, meke be nyia. Oh, ame ke ŋutɔ kui okpa ke gbɔ va. Ye ŋutɔ ŋutɔ ŋgui o ɖe. Oh, ɖevi wa. Ya ti ko ke be la zã tse nyawo. Oh, ole kpe se mo dɔ la. Shia. Eh, gboflo toe.
Hmm. Eh, eyo emasi eh. Edo edo fona vile. Hmm. Edo ela bele ke me ko de ma de ji nye ma fia. Oh, nglo be la nglo. Afinya sem fia. Hmm. Ode fona nto. Hmm. Eh. Hmm. Hey. Ayo. Anyala ke wale fia. Nyateƒe medo ŋgɔ gblɔ ɖe ɖe tsã hã, leke mekpɔna be miame evea meveli alo miawo nɔnɔme ɖoa, mia evea katã mia nu dzɔna dzi nam, vɔ ye wònye be mekpɔ ya gbã, to ya dzi va dze si woa, ye na mezina kpi, ne wòanye be nyitsɔ eme vaa, ŋutsu ya meva kpɔ le egbɔ. Hoo, esɔ zã me ɖeka ye ko megba va egbɔ. Enya dzɔ hã ŋu kaba be tɔwoe. Oh, ɖasi kpɔe.
Enya ke dzɔa?
Oh. Enya sugbɔ mɔ nyɔ. Eh, medzi bena ɖe. Eh, kɔ wò kaƒomɔ na. Eh, meka edzi be ne nakɔ kaƒomɔ adzɔ dzi na ma ma ve wò ɖe.

Ne mu yɔe can, ŋgba le sɔ enu yɔ apel o. Elɔn, o bɛ ka ma? O bɛ kɔ.
Awo la ka bi jo la. Ŋgba le do nya le kpekpe ti na mɔ la. Bejo, ah nye to be ma va biɔ bejo, be ma biɔ bejo be nya wa. Bejua bena ɖi. Bɔdzi ɖe lɔ. Bɔdzi ɖe kí bɔ. Gbana. Gbana ma ma ma. Elo ni a sina mea.
Bejua ɖe wo be chɔchi ye kpɔ ele ma. O la da si pɔta mi be nya ne nya gbɔ nya. Bejua be chɔchi ye kpɔ ele a. O kula be da si o tona be chɔchi ye kpɔ ele chɔchi o kpɔ bejo le a. Tsɔ tsi kpɔ le.
Bedzowɔa, bedzowɔa ko ɖo yɔ be bedzowɔa. Na ti do jupe tsã bedzowɔa yi ne kpɔ. Enu li kaka be na ɖe enu nyi be fi wonyi. Ne ŋgble na ɖe ko na xɔe ɖo. Ɖe ke be na no no ɖo. Oɖo ku nyi sɔ ke dzia ɖo kpe nyi yon te yi wɔa. Ma kpɔ kpɔ me kpɔ na be o. Anu bedzoe ya. Mo yi kaka bedzoe wɔa gba kudo nyɔnuvi ɖe. Ma kpɔ kpɔ si o to wɔa si gase.

Nyisɔ tɔe wu nu nam kaka ɖe ŋkpɔ bedzo ɖe gbigbo na nyɔnu na nyɔnuvi nyisɔ ke gawo me be ma be ple nu be ma di akpɔnɔ ɖe le mɔa toa. Aku be nyisɔ wa ke ŋgboa me le kpo le bia mu na bedzo be ŋke ŋkpoa. Hmm. Bedzo wa nya nye ŋka ɖe di be ŋsu wa nyi mi le gblɔ mi le gblɔ va me wa ma kplɔ ya fi ɖe kpo kpo wo ɖasi dasi na di ame ŋtɔ ŋtɔ di ame ŋtɔ ŋtɔ. Ŋlɔ be be djo yio amewo le to le yi le gbɔ le nana xɔ dɔ ɖe va nɔ lo la va xɔ dɔ ɖe va nɔ fata ŋgba ŋu ŋgba do ŋlɔ be ŋlɔ be be djo yio tutu be nu me ŋtɔ tsa be djo amewo nyo o ŋtɔ be ne tuku do ne be ma gble na wa ɖe ne be ma to edzia ne sɔ ka ye ke ga ŋtɔa tsa ma vɔ sho gbe vu be gbe vu amewo eh eto na ge tɔ be ha tsa. Oh, enu sugbɔ le. Enu sugbɔ le. Mɔ mama oh. Enu sugbɔ. Mate ke. Elɔ.
Eh. Hmm. Bejoa. Eh. No funa be bejo ma. Amɔ ŋjɔ si be ina olo. De kpo be va fun be ya oh. Ŋjɔ si be ina. Ma bloke be nu.
Tutui. Tutui.
Tutui be nu. Ma bloke be nu. Tutui. Cucui kplɔ nye cucui la zi ŋuti na cucui be nyɔme wa. Cucui la mɔdzi va gblẽ gbe dome nɔ ye. Yɔ wo ɖe wa me nyo ɖevi nyoe ya edza gblẽ o. Cucui be dzo wa be nyɔme wo. Ame nya me wa shua. Ye la va dɔ nɔ gbalo gbalo. Be dzo agbe ɖe kpɔ o cucui ya. Ŋblɔ ke ŋu suprimɛ. Ao o cucui nume cucui nume wa nye ba blɔ ke. Cucui la.

Tsɔ ege be ha emuwo yi be gawo ŋutɔ tsɔ ŋu wo. Evo eyi eyi yɔ ŋusẽ. Awo hã basi vivo se amawo la sɔ tɔ wo no o se a. Ewa nu dzi na wo be ju ya mo dzi na wo. Awo awo awo yɔ yi la gbafa viwo la.

Ee, wòla kpekpe ŋuti míahlẽ ga sia. Hm? Ehlẽ ga nam sia hlẽ nam. Ga gbogbo ya, tɔ ya. Ee, mi le ga kpekpe. Egbe be gake gbɔ ye wɔsi ahle na mi.
Egbe be egbe ɖeka be ga ya.
Elom. O o yo nya ma se o. Omle xle ya. O ege ya ni la xle vɔa. Ele kpɔ ga ya wa gba.

Ogo wa wa ɖe. Ya ma lɔ kaka ɖe. Dina na bi ɔmɔ. Edo ka to tututu ɔna. Gasia ka mi ka yi. Gasia ka mi ka yi. Edo ko ne yi ka yi. Oo, ame sɔ ga tsi dzi ne le mɔ.
Ah, ok. Ekpɔ aɖe nya ni. Ega dra ɖo kpɔ mɔ na tɔ le.

Ŋutsu gbãtɔ ŋumee míewɔ nu ɖo eye nyi gbãtɔ be míake wɔ ke ŋgbɔe awɔ yayra si wokem le Abosam ƒe nuwɔna ye la, nyemagawɔe ko yayra. Wotɔ nye Abosam. Awɔ yayra si wokem la. Wotɔ tutu nye Abosam. Egake ŋutɔ le kpɔ dzi wa. Ela dzɔ dzi nam. Ela nyo nam bena masɔ le no